Snat n teysetmatin zik-nni qqarent d akken tella yiwet n taǧǧalt tesɛa snat yessi-s. Ihi tḥemmel tamenzut-nni imi tt-tecba ama deg wudem ama di ṭṭbiɛa. Ma d tamecṭuḥt-nni ur tt-tḥemmel ara, nezmer ad d-nini d akken tekreh-itt, terra-tt d taqeddact deg uxxam. Taqcict tameɣbunt txeddem ula di lexla. Daɣen d nettat i d-yettagmen amam si tala. Yal taṣebḥit ad tekker zik i wakken ad d-agum si tala. Ihi yiwen wass akken tennuma mi truḥ i wakken ad d-agum aman, temlal-d yiwet n temɣart. Tenna-yas temɣart-nni, Ttxil ma yelli, Efk-iyi cwiṭ n waman ad sweɣ. Taqcict-nni ur tezzi ur tenna, terfed-d tabuqalt tenna-yas s ucmumeḥ, Ax a yemma, sew alamma teṛwiḍ. Tamɣart-nni teswa aman, seg-s tessers tabuqalt-nni, teslef i wudem n teqcict-nni s yifassen-is tenna-yas s ucmumeḥ, Ihi a yelli, seg wass-agi d yemdasawen, ay am ilmi d-temmeslayeḍ, ad d-yeffeɣ seg uqemmuc-im ama d tajeǧǧigt neɣ d ureɣ. Acku ul-im zeddig, ad aman akka i tesɛiḍ deg ufus-im, tefkiḍ-iyi-ten-id. Taqcict-nni tuzzel srid ɣer uxxam, tules-d taḥkayt-nni-ines i yemma-s d weltma-s. Ihi akken kan tgiɣ ad d-temsli, yeffeɣ-d seg uqemmuc-is ureɣ. Yemma-s teḥṣa din din d akken tamɣart i d-temlal yelli-s d tamecṭuḥt, di tala d tawkilt. Ɣef wayagi, tenna-yas d akken yewwi-d lḥal ad tceggeɛ yelli-s-nni tameqqrant i tḥemmel ɣer tala, ammer ahat ad tt-id-temlil, ad tuɣal ula d nettat am melmi d-temmeslay, ad d-yeffeɣ seg Qmuc isureɣ s tjeǧǧigin. Ihi, taqcict-nni tameqqrant truḥ srid ɣer tala, ur tezzi ur tenniḍ. Akken tewweḍ ɣer dihin, tufan dinna yiwet n tgeldunt. Tenna-yas, A weltma, efk-iyi cwiṭ n waman ad sweɣ. Meɛna taqcict-nni terfed aqerru-is deg yigenni, tenna-yas, Ggulleɣ arma teswiḍ aman-iw. Tageldunt-nni yellan di tidet d tawkilt, terra-yas, Ihi ula d nekkini, seg waseg i d asawen, a melmi i d-thedreḍ, a d-yenṭu yemqerqer seg uqemmuc-im. Taqcict-nni tuzzel srid daɣen ɣer uxxam. i wakken ad teccetkiɣ i yemma-s. Seg wakken tleḥḥun-tt d imeṭṭawen, akken kan tekcem amnaɣ n tewwurt, tga akken ad d-tales taḥkayt-is i yemma-s. Inṭew-d seg uqemmuc-is imqerqar d yizrem. Maca tameṭṭut-nni, imi ur tettwali ara leɛyub n yelli-s, tenna-as, Iban d weltma-m i yemeslayen fell-am i tewkilt-nni, Iwakken am texdem akka, aɛǧu kan ad teẓreḍ ur tturizeɣ ara deg waddagen-in. Akken i sen-tesla tmaẓuẓt-nni, teṭṭef deg iḍarren-is terwel ɣer teẓgi. Tettazzal ur teẓriɣ acu tmurt muɣur ara truḥ. Ihi akken kan armi d-yeɣli yiḍ kkawen yifadden-is. Teqqim ɣer lǧedran yiwet n tzemmurt. Din din, iɛedda-d mmi-s n Selṭan, iwala-tt. Yenna-yas, A weltma, acu txeddmeḍ dagi deg yiḍ? Akken tga as-d ares tadyant-is, yeffeɣ-d seg uqemmuc-is ureɣ.